Моны керәшеннәр дә белми хәзер. Керәшеннәрдә дә моны алай белүче юк. Чөнки сугыш, 500 ел сугыш булып, сугыштан соңгы елларда инде бу дин кайгысы халыкта андый кайгы, сугышка үлгән кешеләр, сугышта нихәл үгелеп беткән булгач, сугышка хәтле нәрсәләр булганын инде онытып бетергәннәр, яшьләр белми дә, аны сөйләшмәгәннәр дә. Миңа да сөйләшмиләр аларны. Мин ничек дип әйтим, болар менә мин мәкаләдә ул язар, аңлатырга язар, аңлатырлык итеп язарга тырышып карадым. Менә бик гади авыл малае инде. Әле укыганмы ул, укымаганмы мәктәптә, мәктәптә укыса да авылда нәрсә укыган инде ул. 17 яшьлек малай, шуны армиягә алалар. Авылда туган чакта инде ул, может, поплардан сүз ишеткәләгәндер, Менә Аллаһ Тәгалә Христос кеше үтерергә җарамый, шундый гадел булырга кирәк дигәнне ишеткәне булгандыр инде. Но тегендә барырга, сугышта, андагы үтереш, андагы әле поп үзе килеп сугыш кеше үтерергә сине нитеп, нитеп йөри, өндәп, өндәп, э, вдохновлять итеп йөри. И анда, аның анда э, бит төрле кешеләр булган, анда да, солдатта да. Тоже теге элек кичә әйткәнемчә, более продвинутый, более развитый кешеләр булган анда солдатлар. Үзара да сөйләшеп утырганнарын да алар анда сакында. Бу кирәкле эш түгел, яхшы эш түгел, бу ниле эш, гөнаһлы эш дип. И шуны аңлатып, аңар күрсәткәннәр инде, может, үзе белән Евангелие, Библия алып йөрүчеләр кешеләр дә булгандыр, может. Ал, моңа күрсәткәннәр менә бит бу китапны Аллаһ Тәгалә үзе язган. Аны бит просто халыкка шулай аңлаталар, Библияне, Инҗилне. Менә моны Алла язып калдырган китап дип. Кечкенә чакта мин әбиләрдән шулай ишетәтуган идем. Алладан калган китап. Ул үзаңлагыч. Анда язган на самом деле эш үтерергә җарамый, корал алырга кулга җарамый. И ул шул хәлләрдән соң аңа нигә моңа шул хәл итте? Ата сеңдер сеңгән инде бу. Андагы ниләрне күреп, куркыныч хәлләрне күреп, җанын тетрәткәндер инде. И бу кулына корал алудан баш тарта. Ул чакта әле патша заманы гына булган. Ну, корал алмаса, әле виждан нәрсә дип әйтә? Иреге. Иреге. Виждан иреге әле ул чакта танылган патша тарафыннан. Видимо, шул күрә моны санитарлар Өенә күчереп куялар бу кешене. Шуннан соң ул өч елдан соң авылларына кайтып, шушы монда күргәннәрен, монда ишеткәннәрен, мондагы искиткеч хәлләрне, бу китапта язганнарны авылда башта семьясына, башта туганнарына сөйләшә башлый инде. И бу на самом деле, моңар китапта биреп кайтам Норвегия. Аннан бөтен эшләп өлгерми аны алар Кызлар нигә? Красный армия. Бу кайсы авыл турында сүз бара бу Николай? Бу бара Кибәч. Бу хәзерге Питрәч районының Кибәч авылы турында. Аннары Кызыл армиягә алынгач, анда да коралдан кулына корал алудан башлады. Лайта мин миңа вөҗдан ирегем, вөҗдан не позволяет кул алып кеше үтерергә миңа җарамый. Ну, чакта бу властьның көчкә кереп җиткән чагы түгел, башлануы гына. Моңа рөхсәт итәләр алмаска, бар санитар итеп куялар. Менә шуннан монда кызлар инде вакытта ул монда Казанда хезмәт итә. Казанда вакытта кем аркылыдыр инде ничек тә алар, ну, видимо, нинди дә буларның эренте булган, видимо. 1910 елны инде Казанда Евангелистлар общеносты җәмгыяте оешканлы. Менә шулар моны үзләре табалармы, бу боларны табамы? Менә шулар белән элемтәгә кереп, инде авылга кайткач, болардан Ленинград җәмгыятеннән болар аркылы ниләр алып әдәбият литература, брошюралар, әдәбият алып, шуларны кайтып авылда и нинди дә бер ике-өч ел эчендә болар бөтен Җаты тибешне, тибешнең җатын арты халкы уҗакларына аудартып тора иде. Халыкны суга алып кереп, мишә, мишәгә алып кереп чукындыралар. Алар теге чиркәүдә балалар чукындырганны чукыну дип танымыйлар. Чөнки на самом деле менә мин үзем дә карадым, теге Христосның апостоллары да шулай олы кешеләрне генә чукындырганнар. Алар балаларны чукындыруны дөрес дип танымыйлар. Аны бүгенге чиркәү искә алмый инде. Ул теге апостоллар язып калган нәрсәне танымаска тырыша. Бу турыда бик подроб итеп Лев Толстой яза. Менә бу нәрсәләр турында. И шунда болар, болар бит простой мужиклар, аларның әле колхозлар үсеп бетмәгән, үсеп җитмәгән. Алар җәй көне үзләренең җирләрен сүреп, урып, чәчеп бетергәч, Буран урап, балта эшләп, балтач эшләп, төрле эш эшләп, авыл саен теге отход нечистого, хәзер гечә әйтсәң инде, түшәмач нечистого белән шулай акча эшләп йөргән кешеләр бу. Алар барган җирендә, анда дүрт-биш мужик, авыл мужиклары да качканы, алар анда сөйләшеп тегеләргә кызык, менә, оказывается, нинди простой ниләр бар, васыятьләр бар, Аллаһ Тәгалә менә ничек яшәргә кушкан. Менә шулай итеп, шуның нәтиҗәсендә болар анда бер. Кичә буендагы бик күп авылга тарала бу ни өйрәтү дип әйтим инде менә шул эш. Менә шулай яши башлыйлар. Әтә туганнары ул үзләре үрнәк күрсәтеп шулай шушы ниләр белән яшәп булганлыгын күрсәтеп күрсәтә башлыйлар. И инде ул чакта колхозлар оештыра башлау килеп чыга. Болар Коммунистлар үзләренә башка җөри башлыйлар, менә алар белән боларның каршылык, конфликт, конфликт. Фактически, менә бу простой мужикларны, әйтик инде, кем белән икәнен әйтеп торып булмый, классовый борьба позициясенә китереп чыгара бит. Властька каршы классовый борьба. Бу бит простой кешеләр өчен, простой кешеләрнең ихтыяҗлары өчен Алар кызык өчен көрәшкән кешеләр бит инде. Боларның өйрәтүе буенча чиркәү кирәк түгел. Чиркәү кирәк булмагач, целый сословие эшсез калырга тиеш. Теге профессионал дәүләт, алар инде дәүләтнең инструментына әйләнеп беткән диннәр. Әле ул чакта ислам бөтенләй әйләнеп бетмәгән. Бүген инде исламны да әйләндереп бетереп баралар дәүләт инструментына халыкны. Православие ул чак түгел әйләнеп беткән. Әгәр дә бөтен кеше кулына корал алмый башлача, башласа, аннан соң бит дәүләт тә кирәк түгел, анда шуңа да барып чыгасың. Аны бит диктор, аны аңлап алганнар инде дәүләт диләр. Болай, болай кешегә мондый уй таратырга җарамый, бу яхшыга алып бармас. Яхшыга алып бара Дәүләткә каршы идеологияләр бу. Конечно, конечно. Дәүләт, не столько дәүләткә, сколько чиновникларга, түрәләргә инде, алар бит бөтен эш кылмас кеше бит фактически. И менә шулай итеп моны имеш коммунистлар турында начар сөйли дип шул ниләр белән ул алар турында ул действительно начар сөйләшкәндә әйткәннәр инде алар алар менә дөрес эшләмиләр теге бу дип и боларны кулга алалар менә допроста аларның укыйсың теге сорау алу протоколларын шаккатыш алар минем андый протоколлар укыган бар бүтән кешеләрнекен политический деятельләрнекен Аларның күренеп тора уровень тегеләрнең. Ә болар менә балалар шикелле. Бөтенесе ачык, бер нәрсә дәшмиләр. Нәрсә әйткән шунысын кабатлый, нәрсә бер нәрсә дә шулай итә, менә шулай, на самом деле шулай. Бер нәрсә шулай. Шаны әйтә инде. Шаны дип просто искиткеч инде. Безнең өчен без бит уйлаганны әйтмәскә өйрәнеп барган кешеләр бит инде, булдырган хәтле.